Хәерле кич бөтенегезгә дә. Бер көнне туры эфир үткәргән вакытта кечкенә балаларга, бер яшьлек, ике яшьлек балаларга ниндирәк әкиятләр укырга, нинди әкиятләр сайларга дигән сорау биргәннәр иде. Әлбәттә, туры эфир кысаларында бик кыска гына итеп җавап бирергә тырыштым инде, ләкин шуннан соң үземдә булган китапларны актарып, нәрсәләр укырга мөмкин икән дигән сорауга җавап эзләдем. Һәм менә ниндирәк нәтиҗәләргә килдем. Кайсы бер китапларны мин сезгә күрсәтермен дә, кайсы бер китапларны сайттан күрсәтермен, нәрсәләр укырга мөмкин. Бер яшьлек, ике яшьлек балалар, алар безнең кечкенәләр бит инде. Аларның игътибарлары бик тиз чәчелә, алар бик тиз арыйлар, шуңа күрә аларга укыр өчен без кыска әкиятләр, гади сүзле әкиятләр сайлыйбыз. Аларга нәрсәләр керә әйтик? Урыс халык әкияте шалкан. Шундый гади генә сүзләр кабатлана-кабатлана килә име? Татар халык әкият, әкияте дип әйтәбез инде без аны. Кәҗә бәтиләре белән бүре. Йомры икмәк. Без аны урыс халык әкияте колобок буларак беләбез. Һәм татарча варианты бар аның, татар халык әкияте булып бара, ул колач дип атала. Болар диалоглар белән, бер үк төрле сүзләрне кабатлый, кабатлый сөйли торган әкиятләр әйтик. Йомры икмәк, син кая киттең? Мин әбидән дә качтым, мин бабайдан да качтым, мин синнән дә качам дип, әйме, менә шулай кабатланып, кабатланып бара. Бу инде баланың телен ачыр өчен дә бик әйбәт тренажер булып тора безнең бала. сүзләрне кабат, кабатларга өйрәнә, кат-кат ишетә һәм аны үзе дә аннары соң әйтә башлый. Аннары бик ә, җиңел укыла торган һәм бик әйбәт истә кала торган әкиятләр алар Абдулла Алишның әкиятләре. Абдулла Алишның Куян кызы. Бер куянның бик матур, бик акыллы кызы булган. Ул аны бик яраткан, Көннәрдән бер көнне куян үзенең кызына, аякларың туңмасын, өшемәсен дип, өр яңа киез итекләр алып кайтып биргән. Бу әкият шундый кыска, һәм бу әкиятне укыган чагында минем яшь ярымлык кызым җылый торган иде, куян кызын жәлләп. Куян кызының ни өчен аяклары авырткан? Чөнки ул үзенең әнисенең сүзен тыңламаган. Монда тәрбияви моментлар да бар һәм Шулай ук бер үк төрле сүзләр кабатлана, җөмләләрдә синонимнар бу баланың тел байлыгын үстерә, тел байлыгын арттыра һәм сөйләшергә өйрәнгән вакытта шулай ук бик әйбәт ярдәмлек булып тора инде. Безнең балалар кечкенә вакытта без менә шушы китапны укыдык. Бу Ай юрганы дип аталган китап. Ул хәзер кибетләрдә бармы юкмы икәнен әйтә алмыйм инде, ләкин ул китапханәләрдә бар. Әлеге китапка дөнья халыклары әкиятләре тупланган. Алар арасында Һинд әкиятләре дә бар, Европа халыклары әкиятләре дә бар, Америка халыклары әкиятләре дә бар. 200-дән артык китап, 200-дән артык әкият. Боларны без ел буена укый алабыз.

Чыпчык сезнең әт, әтиегез бик итәгатьле иде, чыпчык ашарга утырганчы кулларын юа иде дия. Мәше үзенең битләрен юарга дип читкә барып утыргач, чыпчык моның кулыннан ычкына да оча да китә. Менә шушы көннән соң мәшеләр кулларын, битләрен бары тик тамак туйдырганнан соң гына юа башлаганнар икән дигән Кайсы ә, әни, кайсы әти ничек итеп кабул итә торгандыр бу әкиятне, ләкин без бер яшьлек, яшь ярымлык вакытта моны укый идек, моны гадәти әйбер дип кабул итә идек. Монда әлбәттә чыпчык мәчәнең тырнагыннан котылып китә инде, качып өлгерә. Мәчәнең чыпчыкны ашавы күрсәтелми.

Монда нәрсә белән җайлы? Әти-әниләр өчен дә, тәрбиячеләр өчен дә бу бик әйбәт ярдәмлек була ала, чөнки мондагы әкиятләр дә, шигырьләр дә, уеннар да, табышмаклар да балаларның яшь үзенчәлекләрен искә алып төшер, э, төзелгән. Монда 1-2 яшьлек балалар өчен, 3-4 яшьлек балалар өчен, 5-6 яшьлек балалар өчен бүлекләп-бүлекләп тупланган әсәрләр. аларны һич тә ялгышмыйча, аһа, минем балама бу әйбер барыр микән, мондый әсәрне укырга ярар микән дип баш ватып торасы юк. Монда бөтенесе дә әзер иттереп бирелгән. Менә ул китапны күрсәтәм. Менә бу шушындый китап. Менә шушындый китап. Хрестоматия дип атала ул безнең. Хәзер инде авторларга күчәргә була. Әхәт Гаффар дигән язучыбызны беләсез бит инде. Аның шулай ук кечкенә балалар өчен йоклар алдыннан укырга ярат, укырга ярый торган менә дигән әкиятләре бар. Алар кыска. Менә ачып күрсәтәм әле бер битен. Алар менә шушындый гына. Бала арып та китми. Һәм болар шундый, ничек дип әйтим инде мин аны, гадәти булмаган рәвештә язылган. Әйтик, менә берсен генә укып күрсәтәм. Яшәгәндей, кое суы дип атала. Яшәгәндей бер коеда чип-чиста су. Тирәндә генә, төптә генә җыелып яту аны туйдырган. Бер заманны аның өскә менәсе, Тузан белән уйныйсы килгән. Тырыша торгач, кое суы мөлдерәмә килеш өскә менеп җиткән. Менеп тә җиткән дә ди, җиргә түгелгән дә ди. Шуннан соң чип-чиста кое суы былчыракка, пычракка әйләнгән. Шуңа күрә кирәк-кирәкмәскә аннан-моннан сикереп төшмәскә, үз урыныңны белебрәк торырга кирәк. Әлбәттә, монда һәрбер әкиятнең ахырында шундый морале бар, Бер җөмләлек кенә, ике җөмләлек кенә. Телисез икән укыйсыз, теләмисез икән аны әлегә укымыйча калдырасыз. Алай итергә дә була. Һәм менә тагын бер китап күрсәтәсем килә. Бу Сәмига Сәүбанованың китабы. Өр-яңа әкиятләр дип атала торган китап бу. Бу безнең чыккан Гыйлем нәшриятында. Монда шулай ук кыска-кыска гына әкиятләр сайлап укырга була. Әлбәттә, әйтик, йөнтәс туплы уйный, акыллы куян баласы, шулай ук хайваннар турында әкиятләр. Батыр үрдәк бәбкәсе. Болар әз генә озынраклар, әлбәттә. Бер бит, бер биттән артыграк. Шулай да бер яшьтә укымаган очракта да моны 2 яшьтә, 3 яшьтә балаларга рәхәтләнеп укырга була. Сәмига апаның теле бик җиңел аның. Аны рәхәтләнеп укып була. Һәм әлбәттә миндә монда китабы юк. Монда инде бөтен әкиятләр арасында дип әйтим инде ярыштырырга да кирәк түгел батулла бабайның әкиятләре куен баласы нуяк мәбәрәкша турындагы әкиятләр шаян бака әкиятләре аларны хәзер социаль челтәрләрдә дә табырга була әйтик мәсәлән минем вконтакте челтәрендә батулланың үз тавышы белән укыган әкиятләрен тыңлаганым бар балаларга да тыңлаткан бар алар аны Татарстан радио өчен радиосы өчен яздырган булганнар инде күп еллар элек Дания Нурлы белән бик даже э, хәтта әти-әниләргә монда эшләп тә торасы юк, берни дә эшлисе юк, кушып куясың да шуларны гына тыңлыйсың. Бик матур әкиятләр, бик гади әкиятләр. Әйтик, мәсәлән, Мөбарәкша урманга бара. Мөбарәкша җыенып чыгып китте дә, урманга җыенып чыгып китте, яме ул анда Төлке белән очрашты, ул анда бозау белән очрашты, ул анда бүре белән очрашты һәм шулай ук итеп кире кайтып китте. Кире кайткан чагында ул анда бүрегә дә очрады, бүре белән саубуллашып китте. Аннары соң төлкегә очрады, төлке белән саубуллашып китте, бозауга очрады, бозау белән саубуллашып китте. Менә шундый җиңел-җиңел-җиңел генә баланы сөйләшергә өйрәтә торган әкиятләр. Һәм тагын нәрсә тәкъдим итә алам? Хәзер мин сезгә сайтны күрсәтәм. Менә монда балалар әдәбияты дигән бүлек. Эшләп тормыйм монда, күчә алмыйм әле. Таткнига.ру сайтында балалар әдәбияты дигән бүлек бар. Шул балалар әдәбияты дигән бүлектән китапларны сайлап укырга мөмкин. Аларны уку бушлай. Әйтик, мәсәлән, менә монда наша итеп борып күрсәтәйем инде алайса. Менә монда Көлсылу дигән әкиятеме? Без аны ачабыз да, әгәр без аны алырга мөмкинлек юк икән, яки безнең китапханәгә барып җитәргә мөмкинлек юк икән, менә ул әкиятне монда эзләп табып укырга була. нано тексты. Һәм шулай ук татар әдәбияты бүлегендә, аудио китаплар бүлегендә менә шундый әкиятләр бар безнең. Менә соңгы чыккан әкиятнең, әкият китабының тышы һәм менә монда әкиятләр. Менә мин әкиятне сайлыйм. Аңа басам. Һәм әкиятне тыңлыйм. Әйтик, мәсәлән, Батыр әтәч. Татар халык әкияте. Идел Кыямов укый. Кәнди бер бабай. Менә шушындый. Бу бабайның бер кызы, бер кәҗәсеннән башка бер нәрсәсе дә булмаган. Әйтик, мәсәлән, Васыят әкияте. Татар халык әкияте. Дания Нуруллина укый. Әлеге бүлектә безнең 22 сәгатьтән артыграк татар халык әкияте урын алган. Шуңа күрә, әлбәттә, тагы нәрсә дип әйтәм инде. Әгәр өегездә әкият китаплары бар икән, башта ул әкиятне күз йөртеп чыгасыз, карап чыгасыз, ничегрәк балага укытырга мөмкинме, тыңлатырга мөмкинме, юкмы икәнлеген, бары тик аннарысын гына ачасыз. Әйтик, мәсәлән, Татар халык әкияте Гөлчәчәк. Гөлчәчәк дигән әкият. Ана Хәлим Җәләй укый. Мин бу әкиятне бер ике яшьлек балага тыңлатмас идем, чөнки ул бик куркыныч. Монда усал каенана, аның бүрегә әйләнеп гөл чәчәк артыннан кууы, тотып ашарга теләве, моны мин укытмас идем, мәсәлән, ой, тыңлатмас идем үзем, әйме? Яки э, тагын китәбез, китәбез, әйтик, мәсәлән, Иренчәк дигән әкият, яки анда Кем җиңүче дигән әкият. Куян әкияте. Боларын миңа калса тыңларга ярый. 22 сәгать әкият арасыннан тыңларлык әкиятләр эзләп табырга мөмкиндер дип уйлыйм. Моның өчен бары тик сайтка керәбез дә актарып карыйбыз инде нәрсәләр бар микән монда дип.